Makadii vana vechikoro? Zita rangu ndinonzi Se Magaruwa. Nhasi ndauya nechidzidzo chezvidudzira mazita. Zvidudzira mazita. Zvakanaka. Zvidudzira mazita mazwi anotsanangura kana kududzira zvakawanda pamusoro pemazita nezisazita singwi sokuti mukomana wangu mukomana mutsvuku mukomana anoba mazwi ose aya ari kududzira zita rokuti mukomana nokudaro zvidudzira mazita

7 nechiito chiito mupauro kana kuti nechiito pauro zvakanaka chiratidzi chinongedzi ichi chinotendeka pane chiri kutaurwa nezvacho sokuti chingwa ichi mari iyi Mhando dzezviratidzi Zviratidzi zvepedyo 1 eh, zvinoratidza kana kunongedza chinhu chiri pedyo nomutauri chinooneka sokuti mwana uyu badza iri Sekuru ava. Two, chinoratidza chinhu chinozivikanwa nezvacho nemutauri newaari kutaura naye asi chisingaonekwi sokuti nyaya iyi musi uwu. Zvakanaka. Maumbirwo ezviratidzi zvepedyo. nzvovera yokutsigisa kana kuti chitsigisi plus chiratidzi eh, chira, uh, chiratidza bato kana kuti chiratidzi chiratidza bato zvakanaka uyu nzvovera yekutsigisa inotiyo u chiratidzo bato ndiyu zvobva zvaumba izwi rokuti uyu ichi nzvovera yokutsigisa kana kuti chitsigisi chinoti i plus chiratidzo bato chinoti chi zvobva zvaumba izwi rokuti ichi zviratidzi zvekure 1 zvinonongedzera zvinhu zviri kure nemutauri pamwe nomuteereri sokuti chisikana icho chakachena manhanga ayo akanyatsobikwa akanyatsoibva pamba apo hapana vanhu two zvinoratidza chinhu chinozivikanwa nezvacho asi chisingaonekwi sokuti nzara yegore, yegore iro haitaurwi nyaya iyo yakaoma. Maumbirwo ezviratidzi zvekure somufananidzo apo nzvovera yokutsigisa chitsigisi plus chiratidza bato plus nzvovera. saka pana apo chitsigisi ndi a chiratidza bato ndi p nzvovera ndi o papaumbwa izwi rokuti apo icho nzvovera yokutsigisa kana kuti chitsigisi ndi e chiratidza bato ndi ch nzvovera ndi o papabuda izwi rokuti icho cherechedzo Chiratidzi chinoda kufanana maumbirwo acho nechisazita singwi. Asi chisazita singwi chine nzovera yokutsigisa i chete. Chiratidzi chine nzovera a, i kana u pakutsigisa. Zvakanaka. Chipauro. Iri izwi rino Tsanangudza zita richipaura zita kubva mune mamwe akawanda sokuti 1. Chingwa chichena Chingwa chichena chapatsanurwa kubva kune chimwe chisiri chichena. 2. Munda murefu Munda murefu wapaurwa kubva kune isiri mirefu. Mhando dzezvipauro 1 zveruvara tsvuku, tema, chena 2 eh, zvemanhamba mbiri, nhatu, ina 3 zvemumhu mumhu refu pfupi huru diki 4 zveuwandu zhinji shoma. Maumbirwo echipauro somuenzaniso murefu pana murefu pana chivakashure chechipauro mu plus dzitsi rechipauro refu twadaburitsa chipauro chokuti murefu right number two chikuru Chivakatiro chechipauro ndichii plus dzitsi rechipauro kuru pababuda chipauro chekuti chikuru. Guru. Chivakashure chechipauro ndirii eh, ndirii plus dzitsi rechipauro kuru pababuda guru. zvakanaka chiverengo chinoburitsa pfungwa yokuverenga zvinhu chine madzitsi matatu chete anoti mwe eh, eh, mwe i yii nyi madzitsi maviri anoti mwee namwee mwee kureva kuti nhamba yokutanga chimwe chete sokuti kwauya musikana mumwe vazhinji varamba anonga nyama imwe mwee inogona kureva munhu kana chinhu chisingaziikanwi sokuti Ndasangana nemumwe murume musango. Inogona kurevawo kuwedzera zvinhu sokuti auya nezvimwe zvingwa. Iyi, yii nanyii kazhinji inoshanda pakubvunza mibvunzo sokuti wati chii, nemhaka yei, Mwana mui pane pamwe painoshanda pasina mubvunzo sokuti hameno kuti anoda chii. Handina kuona kuti vauya nei, aida kuziva kuti shiri inogona inogara mui. Maumbirwo echiverengo somuenzaniso mumwe Pana mumwe pane chivakashure chechiverengo chinoti mu plus dzitsi rechiverengo mwe povabuda chiverengo chokuti mumwe. Number 2 mui chivakashure chechiverengo ndi mu plus dzitsi rechiverengo ndiyi popabuda mui. Ma, eh, chi, eh, chi, number 3 chi chii chivakashure chechiverengo ndi chii Dzisi rechiverengondi ipo pabuda chii? Haiwa, ndopaperera chidzidzo chedu chezuva ranhasi. Tichaenderera mberi mune chikamu chinotevera neni wenyu Sema Garuwa